Теге җомга хөтбәсендә без берничә сүз Фәләк сүрәсенең тәфсире хакында сөйләп киткән идек. Инде иншаллаһ бүген Аллаһ субхану ва тааляның сүзләре Нәс сүрәсе хакында да кыскача гына аңлатма, аның тәфсирен сезгә җиткерәсе килә. Инде ошбу ике сүрә, Фәләк һәм Нәс сүрәсе Мугауизатәни дип атала, ягъни шушы ике сүрә белән без Раббыбыз Аллаһ Субхана вә Тәгаләгә сыгынабыз, Раббыбыз Аллаһ Субхана вә Тәгаләдән ярдәм көтәбез һәм Аннан яклау эстибез. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең бер хәдисендә,

Үзеңнең сөекле сахабасы Ибн Аббаска, Аллаһы Тәгаләгә нинди сүзләр белән сыгынырга кирәклеген бәян ит. Шулай ук мәгълүм булганча, искә генә төшереп китәм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям йокларга ятар алдыннан кулларын күтәреп дога кылгандагы кебек, кулларына 3 тапкыр төкереп дип әйтеп, Куль һу Аллах, Фәләк, Нәс сүрәләрен укып, әй, үз-үзен сыпырып ята торган була, өч тапкыр шушы гамәлне кабатлый торган була һәм дә шушы сүзләр белән кеше үз-үзен өшкерә, шушы сүзләр белән ул башкаларны өшкерә, ә шушы сүзләр белән ул күз тигән сабый балаларны өшкерә. Ягъни бу Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә сыгына торган сүзләр, аннан яклау эзли торган сүзләр булып санала. Нәс сүрәсенә килгән вакытта

Ул Аллаһ Субхану ва Тәгалә. Раббы дигән сүз ул барлыкка китерүче, ягъни юктан бар кылучы. Раббы дигән сүз ул идарә итүче. Раббы дигән сүз ул бөтен нәрсәнең хуҗасы дигәнне аңлата. Шуңа күрә Аллаһ Субхану ва Тәгалә ул безнең хуҗабыз. Без үзебезнең гамәлләребез өчен Аллаһ Субхану ва Тәгалә каршында җавап тотачакбыз. Һәм без бөтенебез дә Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәгаләгә мохтаҗлар. Ә Аллаһ Субхану ва Тәгалә безгә мохтаҗ түгел. Шуңа күрә ул безнең Раббыбыз, безнең хуҗабыз, әй Аллаһ Субхану ва Тәгалә. Әгәр дә кемдә кем әйтә икән, юк, минем Раббым э, Аллаһ Тәгалә, ул минем хуҗам түгел, ул минем Раббым түгел дип әйтә икән, ул үз-үзенә карасын. Ул шушы дөньяга килгән вакытта Үзе теләп җенес сайладымы? Үзе теләп үзенә күзенең төсләрен сайладымы? Үзе теләп үзенең чәчләренең төсләрен санадымы? Сайладымы? Ул үзе теләп үзенә шушындый буйны сайладымы? Яисә шушындый тавышны сайладымы? Яисә шушындый акылны сайладымы? Әгәр дә кеше тулысынча үз-үзенә хуҗа була алса, әйе, Ул теләгәнчә үзенең чәчен дә үзгәртер ие, күзен дә үзгәртер ие, акылын да үзгәртер ие, җисемен дә үзгәртер ие һәм башкасын да эшләр иде. Ләкин Аллаһ Субхана ва Тәгалә ул безнең хуҗабыз. Ул безгә күзләр биргән, колаклар биргән, әйе, чәчләр биргән, тәнебезне биргән, бөтен нәрсәне Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә безгә биргән, хөрмәтле җәмәгать. Шуңа күрә ул безнең хуҗабыз һәм без үзебезнең хуҗабыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә. Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә мөрәҗәгать итәбез, сыгынабыз, аның ярдәмен өмет итәбез, аның яклавын өмет итәбез. Кул әгуз би раббин нас, мәликин нас. Кешеләрнең патшасы. Патшалар, хөрмәтле җәмәгать, бу дөньяда бик күп. Әйе, бик күп патшалар бар. Әйе, бик күп патшалар инде шушы дөньяны калдырып, ахирәт дөньясына күчкәннәр. Ләкин патшаларның патшасы, ул бөек булган, бердәнбер булган Раббыбыз Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә. Шуңа күрә без иң зур патша дип Раббыбыз Аллаһ Тәгаләне атыйбыз. Ул шушы дөньяның да патшасы, ул ахирәт көненең дә патшасы. Шуңа күрә Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә хәдисләрдә китерелгәнчә, Әйе, шушы дөнья беткәч, Исрафил фәрештә сурга өргәннән соң, бөтен нәрсә һәлак булганнан соң, Аллаһ субхана ва тәгалә әйтәчәк, кем бүген патша дип? Лимәнил мулкул яум? Кемгә шушы бөтен патшалык дип Ләкин бер патша да әйтә алмас, чөнки алар бөтенесе дә инде һәлак булган булырлар. Лиманил мулькул яум дип икенче тапкыр Аллаһ Тәгалә әйтер, кемгә бүген патшалык дип, һәм өченчегә, өченче тапкыр әйтер, кемгә бүген патшалык дип. Лиллахил вахидил каххар, каххар булган, көчле, куәтле булган, бердән бер булган Аллаһ субхану ва тәгаләгә бүген патшалык дип Раббыбыз Аллаһ Тәгалә Әйтәчәк. Шуңа күрә безнең Раббыбыз, безнең патшабыз ул Аллаһ субханаху ва тааля. Илаһиннас, әй Алла кешеләрнең илаһы Аллаһ субханаху ва тааля ул безнең илаһыбыз. Илаһ нәрсә дигән сүз? Илаһ ул гыйбадәт кылына торган нәрсә. Һәр бер гыйбадәт кылына торган нәрсә ул илаһ булып санала. Ләкин бердән бер илаһ

Кемдер акчага табына икән, аның иләһесе акча. Кемдер шушы дөньяга табына икән, аның иләһесе шушы дөнья. Ә кемдер үз-үзенә табына икән, аның иләһесе шушы. Кемдер сыннарга, потларга һәм башка нәрсәләргә табына икән, аның иләһесе шушы. Кемдер Аллаһ Тәгаләгә табына. Әйе. Аңа гыйбадәт кыла, аның иләһесе Аллаһ Тәгалә. Кем лаеклырак иләһ булырга? Әйе. Кем лаеклырак иләк бул иләһ буларга? Ул Аллаһ субхана ва тәгалә. Чөнки ул безнең Раббыбыз. Чөнки ул безнең патшабыз. Ул барча нәрсәне юктан бар кылган. Барча нәрсә белән дә идарә итеп тора. Бөтен байлык Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә кулында. Безнең тормышыбыз Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә кулында. Безнең яшәвебез Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә кулында. Безнең үлемебез Аллаһ субхана ва тәгаләнең кулында. Шуңа күрә ул безнең Раббыбыз.

Чигенә-чигенә кешеләрне начарлыкка чакыра торган, әйе, вәсвәсә кыла торганның начарлыгыннан Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә сыгынабыз. Вәсвәсә кылучы ул шайтан. Ханнас дигән сүз ул чигенә дигән сүз, чигенә торган. Вәсвәсә дигән сүз ул шайтанның менә шушы яшерен тавыш белән, әйе, кешеләргә төрле вәсвәсәләр салуы, кешеләрне начарлыкка чакыруы, кешеләрне начарлыкка өндәве, кешеләрне яхшылыктан тыюы ул вәсвәсә була. Менә шу шайтанның вәсвәсәсеннән, аның шушы начарлыкка чакыра торган җыен сүзләреннән, яшерен сүзләреннән, әйе, безнең колагыбызга ишетелми торган Ләкин йөрәкләргә, калебләргә үтеп керә торган шушы вәсвәсәсеннән без Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә сыгынабыз, чөнки аның вәсвәсәсендә начарлык бик күп. Чөнки ул яхшылыкка чакырмый, ә начарлыкка чакыра. Чөнки ул яхшылыктан тыеп, ә киресенчә яхшылыкны тыя һәм начарлыкны матур итеп күрсәтеп, начарлыкны бизәп, кешеләргә үзенең вәсвәсәсен сала. Васваса кылучы ул хөрмәтле җәй җамаат ул иблис, ягъни шайтаннарның җитәкчесе. Иблис һәм шайтаннар алар безне күрәләр, ләкин без аларны күрмибез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Араф сүрәсенең 27 нче аятында әйтә: "Иннаху яракум хуа ва кабилуху мин хайсу ла тараунаху". Ул һәм аның кабиләсе сезне күреп тора, әмма ләкин сез аларны күрмисез ди. Шуңа күрә без Җеннәрне шушы дөньяда күрмибез, әмма дә ләкин алар безне күреп торалар. Шуңа күрә без Аллаһ субхана ва тәгаләгә сыгынабыз аларның начарлыгыннан. Ни өчен? Чөнки алар Аллаһ тәгаләне күрми, ә Аллаһ субхана ва тәгалә аларны да, безне дә күреп тора. Шуңа күрә без Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгаләгә сыгынабыз. Менә шушы шайтаннарның, әй васваса кыла торган, начарлыкка чакыра торган шайтаннарның Начарлыгыннан. Һәм ханнас дигән сүз ул, хөрмәтле җәмәгать, чигенүче. Әйе, чигенүче дигән сүз. Яни артта китерүче, ерагаючы дигән мәгънәне белдерә. Ул шулай шайтанның бер сыйфаты булып тора. Шайтанның сыйфаты чигенүче булгач, хөрмәтле җәмәгать, бу безгә ниндидер өмет уята. Ә ничек аны чигендереп була? Ничек аны үзеңнән ерагайтып була? Аллаһ субхана ва тәгалә Коръәни Кәримдә менә шушы э, фигыль белән, яисә шушы тамырдан ясалган сүз белән бер аятендә фәлә уқсиму бил хуннас дип әйтә, ягъни ант итәм бер-берсеннән ерагая торган, чигенә торган күк җисемнәре белән. Һәм тәфсир галимнәре әйтә, планеталар алар бер-берсеннән э, ерагаеп тора. Ерагаеп тора. Ягъни Аллаһ субхана ва тааля менә монда да хуннас дип әйтте, ханнас, сигенүче, ерагаючы. Ни рәвешле ул кешедән ерагая? Шулай ук э, галимнәр аңлаталар, ихтифа, ягъни яшерен э, качырга тырыша, әй кайбер очракларда. Шуңа күрә аның менә бу сигенүе һәм качырга тырышуы ул безгә берникадәр өмет уята. Һәм ул кача хөрмәтле җәмәгать

Әйе, кире шушы урынга килә һәм камәт төшерелгән вакытта шайтан кача ди. Һәм камәт төшереп бетергәч, шайтан кире килә ди. Һәм кеше тә намазга баскач, шайтан аның янында вәсвәсә кылырга дип тора, һәм кеше Аллаһу Акбар дигән вакытта шайтан кача. Һәм кулларын баглагач, шайтан яңадан аның янына килә дә, тегене исеңә төшер, Бу нәрсәне син оныттың, аны исеңә төшер, бу нәрсәне син оныттың, аны исеңә төшер дип, кешегә шушы дөнья эшләрен намазда исенә төшерә башлый. Һәм без шушының белән көрәшергә тиешбез. Әйе, шушының белән көрәшергә тиешбез. Һәм шушы көрәшү өчен дә без савап алабыз. Һәм аның белән көрәшү була Аллаһ субхану ва тааляның сүзләрен зикр итеп. Хәтта кеше Коръәни Кәрим укыган вакытта Сәҗдә сәһүне, сәҗдә аятенә килеп җиткәч, шушы сәҗдәне кылганнан соң, шайтан китә һәм елый башлый. Аллаһ субхана ва тааля миңа сәҗдә кылырга әмер итте һәм мин сәҗдә кылмадым, шуңа күрә мин җәһәннәмдә булдым. Ә кешегә Аллаһ Тәгалә сәҗдә кылырга кушты һәм ул сәҗдә кылды һәм аның өчен аңа җәннәт булды дип шайтан шигенә-шигенә китә һәм Елый башлый дип, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең бер хәдисендә бәян итә. Шулай ук шайтан чигенә һәм кача икән, әгәр дә кеше йортына, өенә кергән вакытта Аллаһ субхану ва тәгаләне зикр итсә. Шулай ашаган вакытта Аллаһ субхану ва тәгаләне зикр итсә, шайтан шулай ерагая һәм чигенә. Бер хәдистә китерелгәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әгәр дә берәү йортына кергән вакытта Аллаһ исемен әйтеп керә икән һәм ашаган вакытта Аллаһ исемен әйтеп ашый башлый икән, шайтан үзенең карендәшләренә әйтә, үзенең дусларына әйтә, бу йортта сез төн кунырга урын да тапмадыгыз һәм үзегезгә ризык та тапмадыгыз дип. Әгәр дә кеше өенә кергән вакытта Аллаһ Тәгаләнең исемен зикер итмәсә һәм ашаган вакытта Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең исемен зикер итмәсә, шайтан үзенең дусларына әйтер, сез үзегезгә шушы йортта Кунырга урын таптыгыз һәм үзегезгә ризык таптыгыз дип. Шуңа күрә без Аллаһ субхану ва тәгаләне күбрәк зикр итәбез икән, шайтан бездән ерага ябырышмый. Шуңа күрә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһ тәгалә белән ант итәм ди. Сине шайтан күрсә, сине шайтан күрсә, ул икенче юлдан бара ди. Син бер юлдан барсаң, ул сине күрүгә икенче юлга кача ди. Кемне күргәч, җәмәгать? Гумар бин Хаттабны күргәч. Гумар бин Хаттабны күргәч, шайтан кача торган була. Нинди аңа вәсвәсә салу? Нинди аны начарлыкка өндәү? Киресенчә, аны күрүгә кача торган була. Ни өчен? Чөнки ул Аллаһ субхану ва тәгаләнең тугры колы була. Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең китабына тотынып, әйе, куәтле иманлы булган һәм һәр вакыт зикрләр әйтеп, Аллаһ Субхану ва Тәгаләгә сыгына торган кеше булган, шуңа шайтан аңа вәсвәсә салу түгел, үзе шул кешедән кача торган була. Һәм дә инде менә шушындый сүзләр белән без шайтанның вәсвәсәләреннән, шайтанның начарлыгыннан сыгына алабыз һәм ул шушы сүзләрдән соң кача икән җәмәгать, чигенә-чигенә кача. Әлләзи юәсвису фи судурин нас. Тагын бер сыйфаты ул шайтанның ул кешеләрнең калебләренә вәсвәсә сала. Инде вәсвәсәне без әйттек. Ул яшерен тавыш белән кешеләрнең күңелләренә начарлык кылырга өнди. Яхшылыктан тыя. Хәтта алай гына да түгел, яхшылыктан тыя алмый икән, ике яхшылыкның савабы әзрәк булганына өнди башлый. Менә шундый аның сыйфаты бар, хөрмәтле җәмәгать. Әлләзи юәсвису фи судурин нас минәл джиннәти ван нас. Кешеләрдән булган һәм җиннәрдән булган. Ягъни җиннәрнең вәсвәсә салуы, шайтаннарның вәсвәсә кылуы инде аңлашыла. Ләкин кешеләр арасында да бар икән вәсвәсә салучылар. Ул шул кешеләр кайсылары син яхшылык эшләгән вакытта сине шушы яхшылыктан тыя. Һәм син гөнаһ эшләгән вакытта ул шушы гөнаһны эшләргә сиңа әй дәртли, дәртләндерә сине. Яисә сине шушы гөнаһлы эшкә чакыра. Әй алар да шул ук вәсвәсә салучылар. Алар да шул ук шайтаннар дип Аллаһ субхана ва тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә. Ва казалика джаална ликулли набийин адуан шаятин ал-инси вал-джинни. Һәм шулай итеп без һәрбер пәйгамбәргә дә Аның дошманнарын кылдык шайтаннарны, ди, кешеләрдән булган һәм җеннәрдән булган. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, әгәр дә сине яхшылыктан тыялар икән, әйе, һәм начарлык кылырга өндиләр икән, ул менә шушы үзендә шайтан сыйфатлары булган, әйе, кешеләрдән булган шайтаннардыр. Ягъни андый кешеләрдән ерак булырга кирәк һәм аларның сүзләреннән сыгынырга кирәк. Шайтанның сүзеннән без, вәсвәсәсеннән сыгынабыз без Аллаһ Субхана ва Тәгаләне зикер итеп. Ә кешеләрнең менә шушы начарлыгыннан качуы кайбер вакытта авыррак та булырга мөмкин. Ләкин без шуны белергә тиешбез, шайтанның, җеннәрнең вәсвәсәсе куркынычрак. Чөнки кеше, әгәр дә син аңа катырак әйтеп ташласаң, яисә киресенчә син аңа яхшылык эшләп куйсаң, Ул синнән китергә мөмкин, шушы начарлык эшләүдән тыерга мөмкин, яисә ул сиңа бөтенләй башка мөрәҗәгать итмәскә мөмкин. Әгәр дә инде ул күрә икән, синең сынмый икәнеңне, синең аның вәсвәсәсенә бирелми икәнлегеңне, шуңа күрә инде без күрәбез, әгәр дә кеше мәчеткә йөри башлый икән, кешеләр иң элек аңа шушы кешеләрдән булган шайтаннар иң элек аңа син нәрсә калган анда мәчеткә? Әйе. Тегесе болай, монсы болай, ничек син эчмиче тора аласың, ничек син кызларсыз тора аласың, ничек син тегесен эшләмиче тора аласың, дип, аны начарлыкта, начарлыкка чакыра башлый һәм яхшылыктан тыя башлый. Әмма дә ләкин кеше бирешми икән, Аллаһ субхана ва тәгаләгә тугры булып кала икән, алар аңа инде бөтен бәйләнмиләр. Әйе. Алар үзләре үк чигенә. Әмма дә ләкин шайтан мәлгун, иблис мәлгун. Ул чигенми. Әйе. Ул синең артыңнан калмый кайчан, хәтта син көферлеккә төшкәнче. Син көферлеккә һәм ширк кылганчы, ул сиңа вәсвәсә салачак. Шигенә-шигенә качып китеп, яңадан килеп булса да, ул сиңа вәсвәсә салачак. Син үлгәнчә кадәр ул сине көферлеккә чыгарырга, ул сине ширклеккә чыгарырга, ул сине зур гына кылырга чакырачак, үндәячәк һәм синең артыңнан калмаячак. Шуңа күрә күбрәк зикер иткән саен ул кача, ул чигенә, ләкин зикер итүне туктасак, әйе, ул кире кайтып, сине гөнаһка чакыра, көферлеккә чакыра, ширеклеккә чакыра һәм сине батырганчы тынычланмый җәмәгать. Шуңа күрә шайтанның вәсвәсәсе ул куркынычрак кешенең вәсвәсәләренә караганда, гәрчә икесенең вәсвәсәсе дә кеше өчен бик куркыныч

Инде галимнәр шулай хөрмәтле җәмәгать шайтаннарның вәсвәсәсеннән яклый торган һәм саклый торган сәбәпләрне өйрәтеп калдырганнар. Ошбу сәбәпләрне безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтеп калдырган. Һәм галимнәребез безгә аны җиткерәләр. Иң беренчедән һәм иң олугы, иң олуг шушы шайтанның вәсвәсәсеннән, аның начарлыгыннан саклану һәм сыгыну юлы ул Аллаһ Тәгаләне күп итеп зикр итү. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә сыгыну. Ул шулай ук Агуз билләһи минәш шайтанир раҗим дигән сүзләр белән

Могавизәтән сүрәсе, ул да булса Фәләх һәм Нәс сүрәләр укып, шулай ук Ихлас сүрәсен дә өстәп, Куль һуаллаһ, Фәләх, Нәс сүрәләрен укып, без шушы сүрәләрне укып, үз-үзебезне сыпырып ятабыз икән, без шулай ук шайтанның начарлыгыннан имин булабыз, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне үзе яклаячак. Шулай ук Бакара сүрәсенең ахыргы ике аятен Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи ва сәлләм үзенең бер хәдисендә әйтә, Кемдә-кем шушы ике аятьне Йокларга ятканда укыса, ул аңа җитәчәк, ди. Һәм галимнәр әйтә, ул шушы сүрә сәбәпле Аллаһ Тәгалә аны шайтанның начарлыгыннан һәм башка нәрсәнең начарлыгыннан яклаячак, дип. Шулай ук башка зикерләр бар. Мисал өчен, Агузу би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак. Ягъни Аллаһ субхана ва тааляның тулы булган сүзләре белән сыгынамын. Ул бар китергән, барлыкка китергән нәрсәләрнең начарлыгыннан, әгәр дә кеше берәр җиргә барып, шунда ята икән, яисә утыра икән, шушы сүзләрне әйтеп, Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә сыгынса, яклау эзләсә, Аллаһ Субхана ва Тәгалә аны, иншаллаһ, яклаячак һәм саклаячак. Шулай ук, Бисмиллахиллази ла ядурру ма исмихи шәйун фил арди ва ла фис сама ва хуас самиул галим дип, иртә белән һәм кич белән шушы сүзләрне әйтә икән, аңа зыян китермәс шайтан, хәтта ул Кояш баеганчы яисә тон атканчы. Бисмиллахи, ягъни Аллаһ исеме белән, кайсының исеме белән бер нәрсә дә зыян китерә алмый җирдә һәм күктә, һәм ул ишетүче һәм белүче дип шушындый сүзләр белән әйтәбез икән. Шулай башка зикр ниләр кешене менә шу шайтанның вәсвәсәләреннән һәм шайтанның начарлыгыннан яклый. Шулай ук хөрмәтле җәмәгать, төрле кирәкмәгән уй-фикерләр, Һәм бигрәк тә инде фәлсәфи фикерләрдән ерак булу, ул шулай итеп кешене саклый икән шушындый шайтанның вәсвәсәләреннән. Бер хадистә китерелгәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям әйтә: Сезнең арттан шайтан калмаячак, хәтта ул сездән сорый башлый. Кем шушыны бар итте? Кем шушыны бар итте? Кем шушыны бар итте ди. Һәм кеше инде әлбәттә әйтә, шушыны бар итүче ул Аллаһ, шушыны бар итүче ул Аллаһ, шушыны бар итүче ул Аллаһ. Аннан соң шайтан сезнең күңелегезгә шундый шик шөбһә салачак һәм әйтәчәк, ә кем Аллаһ Тәгаләне бар итте дип. Һәм шул вакытта шундый уйлар килә башласа дип әйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Сез Ихлас сүрәсен укыгыз. Кул ху Аллаһу ахад. Әйт, ул Аллаһ бер. Аллаһу-ссамәд. Ул бер нәрсәгә, беркемгә дә мохтаҗ түгел. Ләм ялид вә ләм юлад. Ул тумады һәм ул тудырмады. Вә ләм якул ләһу куфуан әхәд. Һәм аның кебек беркем дә булмады дип, шушы сүзләр белән без яра гаярга тиешбез. Ягъни менә шушындый кирәкмәгән фәлсәфи уйлар, артык тирәнлеккә керү, әйе, Сиңа ул бернинди файда да китерми, киресенчә, Алла сакласын. Әни шушындый уйлар сәбәпле күпме галимнәр адашып, хак юлдан тайпылдылар. Әйе, күпме гавам, ягъни галим булмаган кешеләр шушындый уйларга бирелеп, саташтылар, адаштылар. Ягъни шуңа күрә андый сүрәләр, андый нәрсәләрдән без ерак булырга тиешбез. Алла субханәһу ва тәгаләнең сүзләре Коръәни Кәрим, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сүзләре, хәдисләр безнең өчен җитә. Һәм шушы зикерләр белән без шайтанның шушындый вәсвәсәләреннән

Һәм өч тапкыр бисмиллаһ әйтеп, Әгузу би гыйззәтиллаһи ва кудратихи мин шәрри ма әҗиду ва ухазир дип, җиде тапкыр әйт, шуннан соң ул авырту юкка чыгачак дип. Һәм шушы сахаба шушылай эшли дә, һәм аның авыртуы юкка чыга, авыруы юкка чыга, һәм ул имин була. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, менә шушы Бөтен пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи ва сәлләм әйткән зикерләр белән без көнебезне башлап җибәрәбез икән, көн дәвамында шушы сүзләр белән булабыз икән, әйе. Хәтта йокларга ятканда да шушы сүзләрне әйтеп ятабыз икән, шайтан безгә иншааллаһ зыян сала алмаячак. Аллаһ субхана ва тәгалә безне яклаячак. Хәтта китерелә бер галим, әй бер кешене өшкергән вакытта шушы кешене булган теге шайтан Га әйтә, әйдә минем үземә кер дип. Һәм теге шайтан бер никадәр вакыттан соң әйтә, мин ничек сиңа керим, син бит иртә белән шушы-шушы сүзләрне әйттең, синең белән минем арада калкан бар, ягъни мин сиңа зыян сала алмыйм дип. Ягъни инде бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламның хадисләре безгә әлбәттә җитә. Ягъни чынлап та Аллаһ субханаһу ва тааля безне саклый, безне яклый, әгәр дә без Аллаһ субханаһу ва тааляны исебездән чыгармаса. Инде Аллаһ Субхана ва Тәала безне Аллаһ Тәаләне зурлаучы, аннан ярдәм көтүче, аннан яклаучы көтүче, яклаучы, э, яклауны көтүчеләрдән кылып, Аллаһ Субхана ва Тәала безгә безнең кылган гөнаһларыбызны гафу итеп, кылган изгелекләребезне кабуллардан әйләсен. Аллаһ Субхана ва Тәала шушы һәм шушы дөнья һәм ахирәт өчен хәерле изге гамәлләр кылырга, хәерле изге сүзләр сөйләп яшәргә насыйп итсен.